אין דעם דור, אין דעם נסיון, אין דעם אלעס, דער רבונו של עולם האט אונז, רבונו של עולם געבט נישט פאר קיינעם קיין נסיונות וואס ער געבט אים נישט די כוחות פאר, איז דארף מען וויסן אז דער רבונו של עולם איז א רוצה ושיהיה, דער רבונו של עולם וויל א מענטש זאל קומען, רבונו של עולם איך וויל זיין גוט, צוויי פשטים וואס מ'מאכט דורך יעקב ישרא' אסור מאח, קודם האבן מיר צוויי אינגעלייט געזאגט מעשה'ס, זיי האבן געזאגט ווען נישט דיין חיזוק וואלט איך עס נישט ווען נישט אז איין אינגערמאן זאגט מיר,

ס קיצור למעשה די לעצטע רגע געווארן אז אז אז אז די שוגע קען נישט נעמען די באבע קען נישט נעמען דאס אייניקעל דאס יענץ זאגט אים א ווייב איז געווארן באזארגט אז אז אז אז וואס אזאנע א עצה ווי נעמט מען יעצט אפאר טויזנט דאלער פאר א בעיביסיטער צוויי וואכן צו דריי איך ווייס זאגט אים זאגט אים אזוי מענדל איך מיין וואס שרייבסטו איך וואלט געווען א חיזוק זאגט אים לקבל דין וזכיה דאנאשירם איך לעב מיט דעם אז די רבונו של עולם איז דא. האב איך מיך אלץ געוואלט ווער ביסט פארלוירן, דער רבונו של עולם וואס האט אונז וואס האט אוועק גענומען די קינד פון די באבע דער האט אונז געגעבן די געלט ער זעט נישט אונז מאכט מיר א שמחה ער זעט נישט עס זיין די גאנצע געלט עס זיין עס זיין די גאנצע געלט אזוי ווי עס איז געווארן די שמחה אזוי ווי עס איז געווארן האב איך עפעס אויסגעפירט א שידוך א סעקונד מער איך האב געמאכט די גאנצע סכום פונקטליך וויפיל איך האב געדארפט פון רבי אביש רינג אבער נישט איך בין א שדכן זאגט ער מיר איך האב נאך אין מיין לעבן נישט אויסגעפירט א שידוך בצופאל איז די גרושה די מיין די ווייבל די גרושה איז מיין ערשטע קאזין און בצופאל איז די גרוש וועם איך האב אנגעטראגן איז מיין עידזש און איך קען אים בייגעפאלן, איך בין נישט קיין שדכן, דו קענסט מיך, איך קען אים טאקע מער א שטאף, צו מער אזוי שטילע זייט, און אבער אבער איך האב געזאגט פאר מיין ווייב מיט א מיט אזא רואיגקייט איין עוד מלבד אז עס איז נישט דא וואס מורא צו האבן, און און און און און דער רבונו של עולם האט זעט איך דא עצות עס צו שיקן, איז איז אים איז זאגט ער אזוי ווי עס איז געקומען אזוי ווי עס איז געקומען די שמחה האב איך אויסגעפירט די די די די האב איך אויסגעפירט פונקט א שידוך די גאנצע סכום וואס איך האב געהאט. זאג איך אים אז איך וועל זאגן יעצט, איך האב שוין נישט געטראכט צו זאגן א שיעור, זאג איך אים, יעצט איך האב געזאגט איין נאכט א שיעור, אז דו זאגסט מיר אזא מעשה, געבט מיר עס, איך זאג נאך אפאר מינוט, קאווע ציקערס, נאך אפאר ווערטער. אזוי גייענדיג טרעפט מיך רבי ישראל הערש שריי איך, זאג איך אים, רבי ישראל הערש זל האט אויבן געפועלט א גוט, ער איז שטאט פאר ר' מאיר'ל פרעמשלאן, הגם ער האט נישט ליב איך הער זיינע מעשות, אבער איך זאג אים אלס רבי ישראל הערש ווען ס'וואלט געווען אייערע מופתים קענט איר זאגן זיי האבן מיך נישט מפרסם, אבער ער טוט פאר ר' מאיר פרעמשלאן און ר' בועט דארט בנינים און ער זעט נישט צום טריט און שריט, ווער דארף דאס געלט, קומט אים אן דאס געלט. און און און און אידן וואס געבן אים געלט זעען גרויסע ניסים, ער בויט ער בויט א בנין ביי די מייל, ער בויט שוין יעצט די צווייטע בנין, אז אידן וואס קומען צו די מייל זאלן האבן א געהעריגע מקווה, חוות הדעת, כשרות, תכלית הכשרות, מהדר אויף תכלית הכשרות, און ער זאגט מיר כסדר זיינע זאגט ער מיר יעצט, כ'האב געדארפט, זאגט ער מיר יעצט, ער דארף כסדר, ער שיקט קעש, די בילדער איז אין אין אוקריינע קען ער נישט שיקן קיין קוויק פעי, ער שיקט קעש, דארף ער כסדר צו שיקן קעש, דארף ער אפילו ווען ער האט נדבנים, דארף ער אבער איינער זאל אים אויסלייגן קעש, בקיצור זאגט ער מיר עס איז געווען דעם טאג פונעם גרויסן שטורעם. געוויס דעם צדקן גרויסע שטורעם דא פאר ראש השנה, א וואך פאר ראש השנה די גרויסע שטורעם קאלט אים אן א אינגערמאן וואס קען זיך מיט דעם געלט, ער איז נישט קיין עושר אבער ער ווייסט אבער ער דארף אלס האבן קעש, ער ווייסט ער דארף אלס האבן קעש פאר פאר פרום שלאן, און עטס געזאגט קאלט ער אים אן איך האב פונקט א בינטל קעש יעצט וואס איך דארף נישט יעצט קעש אבער דווקא און אפשר קענסטו עס יוזן פאר עטוואס פאר ר' מאיר'ל, זאגט ער יא איך קען עס יא איך דארף יעצט דוקא שיקן געלט שוין ער קומט אריבער איך פאר איך פאר אריבער צו אים זאגט ער מיר

איז וויפיל איך האקל דרייוו איך אבער איך האב נישט געחלומט איך האב עלף עלף עלף האלב טויזנט דאלער פונקטליך דעם סכום האט ער געדארפט יעצט שיקן אויף אויף אויף אוקריינא צו די בילדערס אין פרעמישלאן עלף האלב טויזנט דאלער ער באצאלט עס אלס א מופת צו ר' מאיר'ל און דער אמת איז טאקע אזוי ער ווערט ניסים ביי ר' מאיר'ל אבער ס'איז יתכן אויך אז לא מיר א מענטש האט זיך אונטערגענומען נישט ווייל ער איז א עושר איז א איד איז א מגדשי נישט אין דאלער נאר פשוט ווייל אין כבוד פון ר' מאיר'ל וויל ער טון גייט ער עס מיט די גאנצע בטחון זעהט ער ניסים אוודאי איז עס חסד ר' מאיר'ל איך זעה אידן ווערן געהאלפן חוץ איך וויל נישט אוועקנעמען פון ר' מאיר'ל אבער כ'וועל ציילן, כ'האב פונקט געהערט אין די זעלבע הלשער די צוויי מעשות, סתם איין גמרא מיט אמונה פשוטה, און אז מ'לעבט מיט'ן אייבערשטן, אז ס'איז קלאר, און ווען א מענטש וועט וויסן פארוואס געשעט נישט די מעשה ביי מיר, קום פרעגן פארוואס עס מעג נישט אנקומען, גלייב וועסטו זען, כ'זאג אלץ אויף ענגליש, ס'איז נישט מיין ווארט, כ'האב עס געזאגט פון מיר, שפעטער האב איך געזען אז זייער אסאך רעדן עס נוצן די ווארט, כ'ווייס נישט, כ'האב עס אמאל געהערט, אויף ענגליש זאגט מען סיאינג איז ביליווינג, ווי כ'זע נעל איך גלייבן, דאס איז א גוי'אישע אפיקורסות. אזא כפירה'דיג ווארט אז לאט זיך גארנישט זאגן, סיאינג איז דאך סיאינג איז דאך נישט ביליווינג. דאס מיינט אז מ'גלייבט נישט אין גארנישט. דאס איז. א איד זאגט ביליווינג איז סיאינג אז דו וועסט גלייבן אז צו זען ניסים. א איד גלייבט ביי שמע ישראל לייגט מען ארויף די הענט אויף די אויגן, נישט סיאינג איז ביליווינג, איך וויל נישט זען, איך מאך מיר צו די אויגן, איך גלייב אז ס'דא א באשעפער וואס ער האט מיך באשאפן און ער האט מיך געברענגט אויף די וועלט און ער פירט מיין גאנצע לעבן, השם אלוקינו השם אחד, דעם ענדיגן מיר. די גאנצע יום און ארום ס'קומט שוין נאך נילא, די הויכפונקט, די הויכפונקט וואו מ'האט זיך געגרייט פון ראש חודש אלול, די אלע סליחות, די אלע תפילות, ראשונים, גדרים מ'פאסט, מ'שרייט מיט די לעצטע קינד ווערט מחיש ביי נילא קומט אריין פרישע כוחות, מענטשן פאסטן, מ'איז שוואך ווי א פליג, מ'דרימלט אפ א גאנצע יום כיפור, ס'קומט צו נילא, מ'שטייט אויף ווי א לייב און מ'שרייט קולות קולות, דאס איז א מין כוח וואס קומט אראפ פון הימל, און וואס קומט מען צו צום סוף צום סוף צום סוף, השם אלקינו השם אחד, השם יהיה אלקים השם מלך השם מלך, דאס איז די הויכפונקט. דאס איז די שפיץ פון אלעם, און דאס דארף מען דאך ארייננעמען, נו וואס דען, מען קען נישט זאגן נאר אמונה, אוודאי דארף מען טון די מצוות, און זיך מ א, ווי מער א מענטש איז זיך מזכך, מ'זאל זיך מזכך זיין יום כיפור מפאר, פארוואס איז מען זיך מזכך? נענטער צו קומען צו די הרגשה, צו די ווערטער פון ה' אלוקינו ה' אחד, נענטער צו ווערן צום אייבערשטן, נאנט צו ווערן צום אייבערשטן.